Egbe nu medi be míakpɔ nye be ame mía sɔfo ɖewoe yewo na dɔyɔgbe alo yewo le wobe yewo le gbɔgbɔ vɔ ɖe ɖa alo magatsɔe be wole nu vɔ ɖe ɖa, nu vɔ ƒe ɖiƒoƒo kɔklɔ ɖa. ƒe dɔyɔyɔwo na. Ele gɔme si nam de dɔgbe yiwo na ɖe. Wona dɔgbe ame 27 28 bla ve vɔ adre bla ve vɔ enyi woawoe ku le dɔgbe me. Ele gɔme si nam de. Ame yiwo ku ɖe nu yi ta woku ɖe ya me di be made gɔme na woe. Ele gɔme si na ma, ma de gɔme na wɛ. Edo ayi de yevu gbe me. Vɔ akpa gba akpa sugbɔ tɔ de eƒe gbe me ma gblɔ le. Ele gɔme si na bo. Aha. Eh, Biblia ƒe teƒe aɖe wonɔ gbɔgblɔ be eh, ele Yesaya blane vɔ ɖeka ƒe kpukpui ewolia tso kpukpui ewolia kɔ yi abe wui adelia me. Ebe ɖe, Mègavɔ̃ o, elabena mele kpli wò. Ŋuwò megadzi o, elabena nyee nye wò Mawu, mali ke wò, makpe ɖe ŋuwò, eye matsɔ nye xɔnameɖusi ali wò. Kpɔ ɖa ŋukpe kple vlododo ava ame siwo katã do dɔmedzoe ɖe ŋuwò la dzi. Wò ketɔwo atsrɔ̃, eye wò nu ayi. Àdi ame siwo le dzrowɔm kple wò la, ke makpɔ wò o, ame siwo le aʋa wɔm kple wò la azu toflɔka agazu dedie. Elabena nye Yehowa, wò Mawu, ame si le gbɔgblɔm na wò be, makpe ɖe ŋu lae lé ŋuɖisi ɖe asi. Ame. Elabena nye Yehowa wò Mawu, ame si le gbɔgblɔm na wò be makpe ɖe ŋu lae lé ŋuɖisi ɖe asi. Ame. Tɔnyewe. Meva mɔ dzi egbe ɖe. Vevesese wònye. Ele gɔme si nam ɖe. Be ehatiwe, prɔfesawe, nɛsiwe nɔ dɔyɔgbea xɔƒe. Ya woxɔ dɔyɔgbe yi. Ya dɔgbe tso sa le wo nu. Vɔ nya me di be makpɔ ye be ɖe. Ebe ɖe megavɔ̃ o. Elabena meli kpli o. Ŋɔ megadzi o elabena nye nyo ma o. Mali ko makpe ɖe wo ŋu matsɔ nye wɔna ƒe nuɖusi ale o. Enya se dzideƒonya wònye. Vɔ ɖe wònye be Yehowa alo Mawu yi wole fiafiam le Biblia me ɖe mele mía le oa? Hafi yewo va wu mía tɔgbuiwoa? Biabiae ma. Ɖe wònye be Yehowa be ye lɔ̃na hafi nyui kple vɔ̃ dzɔna ta susu susu kae le eme be wobe xexeame ɖee, Abosam ƒe xexeamee? Eya ta dzideƒonyae wole gbɔgblɔ be, Malé wò ɖe asi. Yehowa be yealé wò ɖe asi ɖee, yeƒe, yeatsɔ ye ƒe nuɖusi alé wò ɖee. Eya ta wòdze be mílée to ɖe nyagbea ŋu. ne míabu ta me. Ta ɖe wòfia be Yehowa mele mía, mele mía si tsã oa? Biabiae ma. Alo Mawu yi kpɔa mía ta ɖe mele mía ta kpɔ oa? Biabiae ma. Matsi na wòe. Enya yi dzɔ le Zambia ɖe, eya ta meva mɔ dzi makaka eme ne nàse egɔme nyuie ɖe. Be sɔmtae ɖe, mía Kristotɔwoe ɖe mele míaƒe tagbɔ zã o. Hade missionaries were over Africa ɖe. Suku gbãtɔ yewo pete woʋu Roma Catholic ƒe sukuwo, Hippie, Evangelical Church kple nuka Apostolic Church mawo ɖe. Kple woƒe fifiawo be Charismatic Church woawo koe le ta tso le amewo nu. Eƒe ɖe nye ma va yi na ame ɖe dɔyɔgbe. Dɔgbe wua ame 27, blavevɔ adre.

adi ame siwo ame siwo le aʋa wɔm kple woazu toflo ko agazu ɖe edzi mía tɔwɔe mabia se lo aʋawɔla gãtɔ le xexea me ɖe ya nye yevowoe ee wozu toflo ko vɔa babia se wozu toflo ko vɔ hã bia dɔkuwe na bia sɔfo wɔ ebe ɖe yevo va fi mía tɔgbewoe Wotsɔ tu kple kpatsawɛ Ashantiwo ƒe zikpui kura tse gale Queen gbɔ. Megblɔ nya ɖe ŋtsɔ be ɖe no dze agba no vae xɔe. Wobe fifia wobe wo le reparation wɔ no le reparation wɔ ko they have to return everything that belong to the blacks. Yovuwo ɖe tse yewo awɔ kple wɛ. Ya ta me di be na nya be ɖe Biblia yewo kɔ va na wo ɖe. Wo na wo ta mawudɔlawo pete be mawudɔlawo le yovu yovuwo nye. Womekpɔ mawudɔla yibɔ kpɔ o, eya ɖeɖe ne edze be ne wòaɖe wo susu gɔme na ame be ɖe wole lɔ̃ do wɔe. Womekpɔla mawudɔla yibɔ kpɔ o. Tofloko Yehowa be yeana ame yiwo fia fu mí woazu ɖe míekpɔkpɔ toflokoa o. Azɔ aƒe míawo míva mí ame yibɔwo va le Mediterranea si to be yiwo yina ɖe Italy. Ne womekpɔkpɔ video ma o ɖe va yi di. People going to Italy va yi kpɔe. tro Libya ne nakpɔe ɖa. Amewo le kuku le Libya mɔ dzi hade Ghana xɔ dzɔ akpa, Togo me xɔ dzɔ akpa. Míaƒe president wo ɖe mele womele nu nyuie wɔ na mí o. Megaŋlɔ be megblɔ na nya ya be ɖe míaƒe politician wɔ ɖe they are the representatives of the white man. The president, the political science, the political sense that we have in Africa. Eya me tsitsi na be ɖe they are the representatives

Ne na yovo ɖe no zu to flo ko ne ma kpɔ. Nye awo ma tsi na ma be ne vai vai he nu ewo le na na kpɔ be yewo wa ma hu dzipo nu awo. Dzipo ne tu dzipo sika me ge kpɔ o ega me ge kpɔ o Yehowa ne tu dzipo. Mi ma he nu ewo le awo mi ma do e kpɔ o mi le Yehowa do kpɔ be ne wɔ to flo ko ne wɔ yovo no tɔ zu tro to to flo ko ne ma kpɔ ɖa. Ne mi akpɔ be ne ate wa wɛ ha. Ne míawo mítrɔ zu gatɔ, ame siwo le dzrewò kple wò la, womagakpɔ wo o. Mídi be mímagakpɔ wo o. Woawoe le dzrewò kpli mí. Woawoe le vɔ̃ di na mí zã kple keli. Vaccination le dodo na mí ɖeɖe wokɔ le dɔléle na mí. Minyae, minyae.

Vɔ efonye, ena ame ɖeka ɖeka ɖeka woame 27 flat ku. Ame woame ade le kɔdzi womekpɔ woyɔ dɔwɔe o. Le Zambia gbɔ me. Limpopo yi fima ne nava yi check yi. Mebe ɖe ame ɖeka ɖeka 27 28 eh 27 28

Mebe ɖe, Mawu yi nana tsi nyuie dzana ɖe ame nyuie kple ame vɔ̃e ƒe agbe dzi ɖe eya mí ame yibɔwo mínya. Wotsi na wo be ɖe, mía tɔgbuiwo subɔ abusam ʋɔdriba. Abusam ʋɔdriba ɖe mele tsitsi na wɔe be eya nye yewovoe la. Woawoe kɔ sɔ Biblia yi ame yiwo kɔ Biblia kɔ va na mí ɖe, woawoe kɔe kɔ va. Fifi la wogale asi trɔ le ŋu, womekpɔ nya o ɖe, wogale asi trɔ le Biblia ŋu so that it will match the new generation, 21st generation batch. Matsi na wò nyateƒeae. Ame ɖeka ɖeka, blave ʋu adre wo kus ɖeka flat le Zambia gbɔ me. Mi nɔ Ghana ŋtsɔ, ya wo be ni tsi na ame ɖewo be ne wokɔ wobe gbete kɔ va. Wodro gbete wo va efia. Domahi esrɔ̃wòe tse le eme. Ne srɔ̃wòe mele, esɔ vi ɖe, opini ma lo ɔbɔfɔ agatsi na ame ɖewo be meɖe ŋku na mi. Mikɔ mia srɔ̃ ƒe agbete kɔ va ya ta womele nu me de na mi o. Woawɔe la be yewo le Yesu yewo me. Akɔ antsrɛ. Akɔ antsrɛ ɖe eya ma. Wona kɔ antsrɛ. Ame ɖeka ɖeka. vewit ame ɖeka ɖeka bla ve vɔ adre bla ve vɔ nyi ame wɔme ade le kɔdzi yo mekpɔ yɔ dɔwɔ wɛ nɔvinyɛ yesu kristo be ɖe asi mɛ ma kɔ ɖo ne ma ga tsɔ wa fɔ aha ɖe kpɛ ɖe ko azɔ jata kple ƒli dzi eye anya vuzi le jata vi kple ʋɔdriba dzi ma ɖe la be ne ŋku ɖe ŋu nye ma kɔe aɖo kɔkɔ pe la be na enya nye ŋkɔ ayɔm eye ma tɔ ne amewo yɔ yehowa ɖo kpo

Mewɔ Kiliompo ƒe video be ɖe misee ne miasee. Kiliompo vɛ ɖee ne wofia mí ale yi woxlẽna agbalẽ ɖo megahiã mí ale yi wozãna susu o. Yata wò pastɔ ɖe ɖeko le agbalẽ xlẽ ale yi woazã wo susu ɖe mele wo fia o. Yata wòte ŋu zã bleach kɔ wu ame. Ghana Christianity miŋu miaƒe tame. Togo Christianity mi ŋu miaƒe tame. Matsi na wɛ. Dzo mavɔ ɖeke mele asi wɛ o. Mègabu tame be yie ɖe dziƒo o. Ne àyi ɖe dziƒo ɖe, megblɔ na wɛ be ɖe Mawu dzi kple anyigba wɔla ɖe mana dziƒo wɛ o. Efi ya wòna mí. Dɔ yi wòbe míava wɔ ɖe, míawɔ ne míku ko mía ale yi wòawɔ kpli mí, eya ŋutɔ awɔ kpli mí. Mègavɔ̃ na dzo mavɔ o. Mele gblɔ na wɛ, dzo mavɔ ahatsoe. Amedze a ele lɔlɔ ya me kɔ le nuƒo kple wɛ. Menye le me ele mumu ao lɔlɔ ya me kɔ le nuƒo kple wɛ. Aha tsoe dzɔ mavɔ de aha tsoe. Mawu de tagbɔ ma nɔ si de. Ya wa tsi na via lɔlɔ be ne va ku ne mia mia nɔ agbe.

Kpɔ, ne ame ɖe wɔ nu vɔ̃ ɖe ŋu na kɔke kɔke no matsɔ ke o blast the person. Na tso ta le nu tso ta le nu. Na tsɔ ke ɖe tsɔ ke. Vɔ ma advice wɔ be tsɔ ke. Eya efia lɔlɔ. Yehowa ne na ame yiwo le aʋa wɔm kpli mi le gbɔgbɔ kple ŋutilã me sia ɖe No tɔ zu tro, to, to, to floko. Ne magava tsi na mi be ɖe mikɔ nu ewolia kɔ va do yi kpɔ o. Kpao, mi le Yehowa do kpɔ ne na miaƒe futɔwo kple miaƒe fuwɔametɔwoe ɖe. No trɔ zu to floko. Atsi na ame makɔ nyewo ga kɔ va, makɔ nyewo afifia kɔ va, kɔ va, kɔ va do yi kpɔ, kpɔ be yi maʋu dziƒo nu nam oa? Ne tu dziƒoɔ.

Nyemaƒo nu sugbɔ o. Nya sue le asinye magblɔ na wò ɖe eya nye magblɔ eme le na wò. Be ɖe ewɔ ame bɔ ɖe ʋuwo susu me. Ʋuwo susu me loo, ʋuwo susu me ame bɔ. Ʋuwo susu me. Ʋuwo susu me. Enya le asinye magblɔ na wò ema. Nye me va mɔdzi ma va ta afa gbalo koe ɖe. Me ɖe ko me tso koe ame va mɔdzi ma va ta afa o. Menye nu e, e afa le vivi na be ma va do ko me va mɔdzi ao. Veveseseɖe ya wònye be ame ɖe awu tɔwɔe. Rather unfortunate, ame woame blave xɔ adre yi ku ɖe. Nursewo le eme, dɔktawo le eme, teacherwo le eme. Babia se nye be ɖe teacher mawo ɖe tse fia le. Nurse mawo ɖe nu ame kawo le amatsi na. Yovo ƒe agbalẽ me ya wole kpɔkpɔ. Fifi la dɔkta akpa gãtɔ ne yi ɖe hospital akpɔ be wole iPad ɖe asi alo wole kɔmputa dzi kpɔ menye naneke kpɔ wole o. Womenyae ɖe ta me o ao. Do wova yi check na woa yi gogo woava yi check be amatsi ka mana ɖevia hã. Ekema woava yi check dze woaɖe amatsia ɖeka kɔ va na wɔ. Side effect a ebe ame ya le dɔ le ekpe le ƒu. Ne nya kpɔ kɔmputa dzi nya kpɔ be ekpe ƒe amatsi ya anyo na ame ya kpɔ nu ya viɖe viɖe ko dze wokɔ amatsia kɔ na wɔ. Side effect ya megake o. Ya ta mi le kuku kaba kaba. Ne didi ƒa la ƒe bla anyi. Aolo. mía tɔgbe ɖee, exɔ ƒe alafa ɖeka blaeve vɔ atɔ̃ hafi wòku. Mía tɔgbe mava te ŋu afia wò tɔ wò yɔdo. Exɔ ƒe alafa ɖeka blaeve vɔ atɔ̃ hafi wòku. Le fi ma exɔ forty seven years, efo wòdzo vɔ, etɔ wòdzo thirty seven years. Ya Yehowa tsi na wò be ɖe ne ɖe ƒala ƒe blaenyi ahatsoe. Yehowa ɖe Mawu yi míawo mínya ɖe medana ƒu o. Ta ne tɔgbe nye te woxɔ 125 ko ɖe, eke ma nya be Yehowa ɖe menye ya ye nyi Mawu o. Ahatso ya le ofia. Ahatso ya le ofia Yehowa ɖe menye ya nye Mawu o. Menye ya Yehowa ŋlɔ kɔ va na mi o. Yehowa kura ma kɔ agbalẽ kɔ na adzoblasu mawo be ne kɔ agbalẽ kɔ va na mi o. Ao. Nyateƒea ma gblɔ na wɔ. Kpɔ le togo me wɔ basa ɖa. eh kpali togo me wɔ basaɖa togo ye ma le lɛ abe vota ɖe dzi kpali wɔ basaɖa ɖe ɖa yi ɖe eh, akpɔsɔawo me ne nakpɔ ɖa ya ne do rɔmpɔe ɖe sia ɖe wowɔ yesu kristo ƒe kpetata ne do rɔmpɔe ɖe sia ɖe wowɔ eh, mawudɔla ƒe kpetata ne mi kpɔkpɔ mi gba kpetata ma ƒu gbe elɛawo le dodo mi le fi ma Ɔgba di tuka mi kekele ɔgba ɔgba liɛ tɔni ki o kele sesi. Azɔ ni Yesu Kristo kata ni dɔ kaka wo. Akpɔsɔ gbe ma mi gblɛ vɔ. Nya teƒe ya ma gblɛ na wɛ. Nya teƒe de ya ma gblɛ na wɛ. O le o ble tasi vɔvɔ na jo ma vɔ. Me le na wo. Mi atɔ gbe o me vɔ na jo ma vɔ. Yo vɔ fiafi tɔ wɛ de wa va fi mi atɔ gbe o. Le o akpa sese be no va wɔ dɔ wɔ na wɛ le yo vɔ de. Bill Gates fɔ be, be, be yi va le vaccination wɔ na wɛ. Ɖo wo le wu. Mía tɔgbe wo me no, wo me na wo malaria o. Wo me na wo eh, vitamin B o. Vɔ lãmesẽ wu wu mí egbevi wɛ. Kɔ woƒe susu kɔ wɔ dɔ. Eya me di be na ʋu wo susu. Ne me si gbeɖe, sɔfo ɖe aga tso le Ghana a tsi na wò tse be va xɔ akwantsrɛ water ne na nu. Wa nui. Dze wò tse wa ku. woanui lɔ woanui dze ku fifia ɖe kura ame eya ame le gbɔgblɔ le zambia ye dzɔ le zambia ye ɖe wokɔ amatsia kɔ na wo le nunu tɔtɔtɔtɔtɔ wokɔ ɖe nume na wo miavɔ nyateƒea gblɔ me le na wo kpɔ ame bɔ trɔ wo susu mebia dzɔgbenyɔ na ame sia ame le agbenkeƒe ya ʋala dzi especially nyewo subscribers we mawu dzi kple anyigba wɔla ne tu tsi fafa kɔ ɖe mia dzi miado go